لەوانەیە هەشتەم و کۆتایی زنجیرەی دروستکردنی ئەو ماڵپەڕە نیوز دێسک دوت کێ ئار دی باس لە دیپلۆیمەنت دەکەن دیپلۆیمەنت واتە ئەپلۆدکردنی پرۆجێکتەکەمان و کارکردن لەگەڵ یان دانان لەسەر سێرڤەرێک ئیدی هەندێک تەکنیک هەیە باسییان دەکەین و هەندێک سێرڤیسێک کە زۆر پێویستە ئاگادار بی لێیان ئەگەر بەکاریشان نێنی هەروەک دەزانن ئێمە پرۆجێکتەکەمان لە دوو بەش پێک هاتووە ئەی پی ئایەک لەگەڵ یو ئایەک لەگەڵ کرۆن جۆبێک و کرۆن جۆبەش هەر ئەوش هەر دیپلۆیکردنی دەیە وەک ئەی پی ئایەکە بەڵام ئەمە باسی وی ناکەین لە ڤیدیۆکەی ڕابردوو باسمان کرد کەمەک دوای پرۆژێکتەکە دەکەینەوە هەر دەبین پرۆژێکتەکی نەکس جێ ئێسا هەروەها ئەی پی ئایەکەشی

کاتی خۆی وەچی ئیشمان لەگەڵ وێبسایت و شتی وا دەکرد دەبا سێرڤەرێک هەبێ یان هۆستینگێک هەبێ فایلەکانی خۆت لێ ئەپلۆد دەکرد زۆربەی وەخت پی ئێچ پی بوو ئیشی دەکرد مشکلە نەبوو بەس لەگەڵ دروستبوونی ڕیاکت و ئەو سپاپ سپا فرێمۆرکانە یان ئەو یو ئای فرێمۆرکانە ئیدی زۆر سێرڤس دروست بووینە کە بەس پرۆجەکتەکەت دەدێ ئۆتۆماتیک دیپلۆیمێنتش لۆ دەکا سی ئای سی دی یان کۆنتینس ئینتیگرێشن و کۆنتیوس دیڤلۆپمنت ئیشاڵە لە بابەتەشی بەوردی باسی دەکەین بەس ئەوەیە ئاف کرد لێکەوە ئەو پرۆجەکتەت هەیە هەر کاتەچی پوش دەکەی لۆ ماستەر وێبسایتەکەت ڕاستەخۆ ئەپدەیت دەبی پێی سەر ئێشە پێویست ناکا بچی ئەپلۆدیشی بکەی یەک لەو شتانە کە هەر هی هەر ئەو جەماعەتێک کە نێکس جێ ئێسیان دروست کردیە پێی دەوترێ ڤێرسڵ ئەوە ئەو کۆمپانیایەکە بەرپرسە لە دروستکردنی نێکس جێ ئێس کە گوتمان کێشەی ئێسی ئەو حەل دەکات لە بۆ ڕیاکتی سەرڤە ساید ڕیندەر ڕیندەرکردنی ڕیاکتە

ئەو یو ئای نیوچەکەمان بەس یەک شت هەیە پرایسینگەکەیان واتە ئەو فریە باشە لۆ نەفەری تاکە کەس یان لۆ گەشە پێدەر هەر چەند پرۆجەکتی لەسەر دانێ فریە ناتوانی پارەش بدەی بە هیچ شێوەک گەر بشتێت بەس ئەگەر ئۆرگەنایزەیشنەک هەبی وەک دیڤلۆپەر ستری توێ پرۆجەکتەکانی ناو ئۆرگەنایزەیشنەکەی لە ڕێی ڤێرسلۆ دیپلۆی بکەی ئەوە پارەت لێ وەردەگری و بزانم ماگانە بیست دۆلارەکە ئەمە گەر لۆگین بین هەروک دەبینن دوو ئەپلیکیشن هەیە یشان ناوی چاویلکە ئەو دیکەیان ناوی UI News Devs KRT هەر کاتێک پوشک دەکەی لۆ ئێرە ڕاستەخۆ پرۆژێکتەکەت ئەپدەیت دەبی بابێن نمونەی سادە دروستکەین بەبێ ئەپلیکەیشنی نێکس جی ئێس یان هەر شتەک خۆی ئێستا باسی دەکەین با لە ئەکاونتی خۆم پڕۆژێکتێکی نوێ دروست دەکەم

ئەوە بەس لە بۆ فێرکاری ئەو شتەی دەکەم ئەگەر نا گیتا پێجشمان هەیە ئەویش بابەتەی لەسەر دەنووسین کاتچیە دەتوان بێ بەکارهێنانی ڤێرس ڕاستەخۆ شتی خۆتی لێ دەپلۆکە تەنانەت ئەپلیکیشنی ڕیاکتیس واتە زۆر ئۆپشنمان زۆرە بەڵام پێم باشە باسی ڤێرسل بکەین ڤێرسل خۆی ئەپلیکیشنەکە شت لۆ دروست دەکات واتە بڵی دەکات index.html

ئەم بارچەیەز دیارە نازانم چی کردێ لە منەوە بەس میم ئەپلیکیشنەکەمان ئیش دەکا و بێکێشە یەکشت هەیە لێرە هەر کاتێک ئەبدەیتێک دەکەین تەمەشا ئەگەر بین ئێرە ئیدیتکەین یا هەر فیلێکی نوێ میم هەر کۆمیتێک لەسەر ماستەر کرا پاراگرافەک

ئیدی کلیک لەسەر هەریەک لەوانە بکەی هەلو دێڤستری دۆت ئایۆ بەڕای من ئەوە هەنگاوی زۆر باش دەبی لۆی کە ئیشی سریع بکەی خۆ لە لە کۆر مشکلی ئەپلۆدکردن دەکەیەوە فریشە و پرسنل پرۆژێتی شتەکی زۆر باشە.

ناوک دەبینن ئەو تێستەوان زیاد کرد ئێستا گەڕ فرێش دابکرینیان لەوانێ کەمەش پێ بچی هەتا DNS ڕیکۆردەکان پرۆپگەیت دەکەن ئەرە ڤالیدەیت دەبی و لە تێست دۆ دێڤ دۆت کە یاردی دەتوانین بۆ ڕپۆستۆری تازەمان بگەین

لەسەر سێرڤەر ریڤێرس پرۆکسێک دروست دەکەی ریڤێرس پرۆکسی چیە لەوانەیە پرۆژێکتی ئەکسپرسەکەت یان پرۆژێکتی نۆ دەکات لەسەر پۆرتی 3000 ڕام بی بەڵام براوسەر تەنها پۆرتی هەشتای هەیە وب سێرڤەر لێرەدا دێتە پێشەوە وێب سێرڤەری Nginx یان Apache لە Nginx لە دەچی Sites Available کۆنفیگرەیشن فایلەکەی دەکەیەوە دەڵێی هەر ڕکوێستەکم لەو دۆمێنەی لۆ هات فۆڕۆردی بکە لۆ ئەو پرۆسێسی کە لەسەر پۆرتی 3000 ئیش دەکا تاو ئەو ئەوەندە ئیشەی دەکا ئەو PM توە چ دەکا وا دەکا ئەو پرۆسێسانە لەگەڵ ڕستارکردنی سێرڤەرەکەشت هەر بمینێتەوە یان ئەتوو مۆنیتێر بکەیت چەندی میمۆری دەبا و چ دەکا و چی کردیە ئەرێ لە ئەتوو پرۆسیسەکەت ستارت دەکەی هەر کاتێک ڕکوێستەک مەس بۆن لۆ مەوقعی دێ لە پۆرتی هەشتا دەرێ ئەو دۆمەینەیە ئەو ئیشی وێب سێرڤەریە ئەنجیکس یان ئاپاچی هەر دەستی دەرێ ئەو ئەو ڕکوێستەم لۆ فۆروەرد کە واتە بینێرە لۆ ئەو پرۆسێسەی کە لەسەر پۆرتی سێ هەزار ڕام بووە چێژ ئەو پرۆسێسی ڕەنگ کردێکە لەسەر پۆرتی سێ هەزارە پی ئەم دوو

جۆرەها سێرڤیسیان هەیە جۆرەها ناوی هەیە جۆر و ناوی یەک شتە میم زۆر ناومان هەیە ئیدی بەم ناوەشی دەتوانین هەڵبژێری هیچ کێشەیەک نییە ئەو دە دۆلاریە مانگانە دە دۆلار دەدەی شتێکی زۆر باشە هیچ مشکلێکی نییە تاوان گەر دیپلۆیدا بکەی پێت دەڵێ کڵاود کۆمپیوتمان هەڵبژارد شوێنەکە هەڵدەبژێرین ئەوەی نزیکە لەمە فرانکفۆرتە لەبەر ئینتەرنێتەکانمان لە تورکیاوە دێ دیارە لێک نزیکن بەس پینجی سێرڤەرەکانی فرانکفۆرت لە هەمان کەمترە واتە لە هەمان خێراترن ئوبونتوی هەڵدەبژێری مەسەلەن ئیدی ویندۆسیش هەم ئۆپشنەکت هەیە دە دۆلاریش مانگانە هیچ نییە

بای دیفۆڵت هیچ مشکلێک نییە پرۆجێکتەکەمان قوڵ دەکەین پاشان PM2 گلۆبال نۆدی ئینستۆڵ دەکەین ئەنجکس ئینستۆڵ دەکەین هەروەها PM توش گلۆبالی ئینستۆڵ دەکەین و ئەوجا هەروە گوتم PM تو ستارت ئەو فیلێ دەتوێن ئەو سکرپتی دەتەوێت چەند کۆمان دەچی هەیە ئەگەر PM تو لیست دا بگری بنووسی PM تو لیست ناوی ئەو پرۆجێکتانە دەداتێک کە

گەر کلیک لە تێست دۆت دێڤس دۆت کەی ئار تی بکەین ئیرۆرمان دادێ جوانە ئۆکەی ئەو کێشەی کێشە دێنێز ڕکۆردەکانم هەیە من هەندێک دەستکاریم کردی ڕاستی لەبەر ئەوەی سرفسەی پرۆفایل دیڤلۆپەرەکان

ئەوە بزان کۆتا وانەیە هیچی وا نەما باسی بکەین لەسەر دروستکردنی پرۆژێکت پرۆجێکتێکی ئەوها لەوانەیە زۆر تەفاسیلمان نەدابێتێ لەبەرەوەی گەر بەسەر هەموو شتەکی دابڕۆی ئەوە تەواو نابی بە دەوانەی دیش بەس ئیدی هەموو بیرۆکەکە ئەساسە بزانی شتەکە هەیە و کو دەکرێ و ئەویدی هەموو دۆستەوە سەرخۆت بە هیوای ئەوە سوودتان لێبینی بێت